اے جہان ہے یا او جہان ہے جے کر مست سمجھوں تاں رب پاک آکھے سارا میڈے محمد دا شان ہے ال اساں ول پار دے پاسے ونجنڑ کیتے اساں پار دا پوجھا کرنڑاں ہا ول ونجنڑاں ہا ہا ونجنڑاں محنت نال اساں اگو ٹکٹ کرایہ بھرنڑاں ہا ول ونجنڑاں ہا اگو رات پتنڑ تیں پونڑی ہئی کلھے سر تیں بیڑا ترنڑاں ہا ول ونجنڑاں ہا۔ اساں مست پتے کیوں بھل گئے ہیں اوویں ہک ڈینہہ آخر مرنڑاں ہا ول ونجنڑاں ہا اساں رب دا حکم بھلا چھوڑیے اساں جان کرہیں بدلیج گئے ہیں ساکوں زر دی لالچ کھا گئی اے اساں لالچ دے وچ لبڑیج گئے ہیں ہے پھوت انا دا وہم ساکوں ایں وہم دے وچ وگڑیج گئے ہیں اونویں مست جے دل وچ جھاتے پئوں ابلیس وانگوں اکڑیج ڳئے ہیں۔ ال اساں منݨا ہا فرمان اوندا اساں تابع داری کرݨی ہئی ہئی کرݨی بھرݨی نال اساں ساݙے نہ ڈھیر لچاری کرݨی ہئی ایں دھوکے باز جہان دے وچ ݙینہ رات تیاری کرݨی ہئی ہا مست مٹی دا بت ساݙا اساں توباں زاری کرݨی ہئی۔ زندگی ہے لحظہ سفر ݙاڈھا اوکھے چدھارو چکر ہے چکر ݙاڈھا اوکھے خوابیں دی سیڑھ اچ تردے ودے ہیں بھوئیں تیں بھوالن بھنور ݙاڈھا اوکھے استاد خادم توجہ کریسو غزل دے شعرن تھوڑے جھیں بھئی زندگی ہے لحظہ سفر ݙاڈھا اوکھے چدھارو چکر ہے چکر ݙاڈھا اوکھے خوابیں دی سیڑھ اچ تردے ودے ہیں بھوئیں تیں بھوالن بھنور ݙاڈھا اوکھے۔ جگ نال جیندے مردے ودے ہیں دنیا ہے اوکھی نگر ڈاڈھا اوکھے اے تم توں لویراں وی ملاں لہیسی قبر وچ نکیریں دا ڈر ڈاڈھا اوکھے اساں مست دوکھے دے وچ ویندے پئے ہیں سنڑدے ودے ہیں حشر ڈاڈھا اوکھے نہ مالک ملخ دا جھنکاں ڈے اساں ہیں لہیار ولے ویسوں نہیں ملخ تیرے دا مانڑ ساکوں ہیں لہدا پہر ولے ویسوں۔ اوہیں پار پکے ہن گھر ساڈے اساں اپنے پار ولے ویسوں توں چنگ نہ ڈیویں مست ساکوں تری ڈیکھ کے بار ولے ویسوں ال ہک فرمائش ہے بھرا دی تھوڑی جی ہک ڈوڑا آخری بس تھم بگڑی ہو دے تھکے بیٹھے ہو شے ال کوئی گھر چھوڑ کے گھر چھوڑ کے اپنے بچپن دا سڈ پیو ماں کو مجبور ہے ونجنی دور ہے ودی تر تر ڈیکھے چنڈ چنڈ دو گھر ماء دا ڈسدا نور اے ونجنی دور اے ہتھ پا کے ونگ بن کہیں دی منگ ونگ ڈسدی قہر کلور اے ونجنی دور اے توڑے مست نہ منے دل اوندا شودی آدھی ہے منظور اے ونجنی دور اے۔